Okay. Siamai, dyna Nadolig hapus pawb. Felly, dwi wedi meddwl bod dwi'n dechrau wneud mwy vlogior yn y blwyddyn newydd, ond dwi eisiau gwneud like, haul bach o fy anregion Nadolig. Felly, i ddechrau, uh, mae'n tipyn bach o tradition am fy naili i wneud um, like, pyjamas neu like, hoodie slash onesie slash dressing gown am noson Nadolig. So, i ddechrau, mae'n Spencer Bear hoodie o M&S. Mae'n So soft. Yym. Ie, mae hynna'n rili rili neis. Ond dwi wedi prynu yym am yr yym adran plant. So mae'n actually am pobl ifanc sy'n 13, 14. Ond mae'n ffitio fi a dwi'n 19 oed, so don't know what they're feeding the kids these days. Ond mae'n absolutely hyfryd, dwi'n caru e. Ok, felly dwi'n dechrau efo'r dichlad. So, mae'n hoodie hyfryd o Bench sy'n oren, mae'n tipyn bach fel like terracotta, mae'n really, really hyfryd. Dwi'n sort of caru chlywiau sy'n sy like ddim yn conventional a like matcho nhw efo like jeans neis neu um, like chinos. Um,

Later in the year. Mae'n rili hyfryd, mae'n like sgïo. Mae'n o Hollister. Mae'n size medium ond mae'n ffitio fi yn iawn, so... Achos fel arfer dwi'n size small, but... Mae'n like oversized fit a mae'n hyfryd. Dwi'n rili gyffrous i yym cael hwn.

Dwi'n really diolchgar am popeth. Ok, nesaf yr like, items random. So, um, calendar teulu. Um, box o Oreos. Um, box o siocled, Aero. Um, beth arall?

Mae'n Nivea barod i fynd kit, fel like, just yr essentials really. Um, shower gel, face wash, lip balm a pethau arall. Um, Percy Pig hand soap. Oh my god, mae'n literally anhygoel. Mae'n arogl just fel like Percy Pig, like lotion Percy Pig. Dwi'n obsessed. Um, bath a shower gel o Yves Roche, Yves Roche. Mae'n argol fel vanilla, mae'n, ond mae'n like subtle, so mae'n really hyfryd i gael like subtle notes o'r vanilla. yn yn yn enwedig fel like dynion, dwi ddim yn eisiau like arogl too sweet ond mae'n like y balance cywir. Um, tradition arall yw gael canvas o'r um, o gwyliau, gwyliau, gwyl, o gwyliau? Ie, yeah, gwyliau. O'r gwyliau teulu pob blwyddyn, so mae'n like chlawr ohonyn nhw ar fy wal di. Um, socks. Cute iawn. Um, fy chwaer wedi prynu fi Yym gowc bach sy'n edrych fel like cymraes so mae hi'n rili ciwt. Dwi'n caru pethau sy'n like Cymraeg ond like wahanol like quirky. O! Stay up gal. Got it. Yym Lego set bach o Groot so jyst Tim bach o hoel yn bod yn onest like mae'n really cute. And then mae'n tri pethau arall. Um, so dwi'n obsessed efo'r jelly cats. So dwi wedi gofyn am un ac yr un yn surprise. So yn gyntaf ni'n neud yr surprise. Mae'n jelly cat baguette. Mae nhw'n literally adorable. Like, dwi eisiau like, just bwyta. Mae'n cute. Put him, put him by there. Nawr, un dwi wedi gofyn am yn dod yn y bag hwn. Mae'n really cute. Mae'n tipyn bach nadolig, ond gonna keep him out all year, cos you can get away with it. Mae'n mae chlyw o goch, really hyfryd. Mae'n fel like cranberries. Mae'n edrych mor cute. Ac mae breichiau, legs dwi'n meddwl. Neu, breichiau yn arms? Dwi ddim yn siŵr, legs. Yym yn edrych fel candy canes efo'r stripes ond dwi'n literally obsessed efo Jellycats if you didn't already know. I'm gonna try and pl- balance him. Please work. Ac yn olaf, os ti'n mynd i M&S, you might have seen, Percy Pig enfawr. Mae'n literally yr un size â fi. Like, mae'n huge! So dwi'n rili hapus efo hyn i jyst gael cwtsh. Yym ie so felly mae'n popeth. Dwi'n rili ddiolchgar am popeth dwi wedi cael blwyddyn 'ma. A ie dwi jyst eisiau dweud Nadolig Llawen i chi gyd a Blwyddyn Newydd Dda and keep your eyes out am tipyn bach mwy o flogio. Hwyl!